سڵاو بەناوی خودای گەورە میهرەبان بەخێراتنی بەڕێزتان دەکەین لە یەکەمین پرۆگرامی وەرزشی دیاکۆ پۆدکاست ئەمڕۆ لەگەڵ قوتابی مەند کۆچەر دانیشتوینە کە یەکێکە لە یارزانە بەتوانا و باشەکانی قوتابخانەکەمان فەرموو. خۆشحاڵم لەم پرۆگرامە جوانە لەگەڵتان بەشدارم من قوتابی مەند کۆچەر لە قوتابخانەی دیاکۆی ناحکومی. لە پۆلی نۆیەمی بنەڕەتیمە یاریزانی تۆپی سەر مێز یانەی وەرزشی برایتۆن ڕێز هەڵبژاردەی کوردستان. ئایا بۆ وەرزشێکی دەیکەین دەتوانین لەشمان چابکەینەوە یان سوودێک بە لەشمان دەگەیەنێت؟ بەڵێ وەرزشی ئێمە دەیکەین سوودێکی جەستەی و دەروونی هەیە بۆمان پزیشکانی ئەم سەردەمە وەرزش بە چارەسەرێک کی سەرەکی دادەنێن بۆ نەخۆشەکانیان. ئایا تۆ وەرزشێک ئەنجام دەدەیت؟ دەتوانی وڵاتەکەت بە جیهاندا بناسێنیت؟ بەڵێ، بەهۆی بەشداریکردنی پاڵەوانێتییەکان دەتوانین وڵاتەکەمان بە جیهان بناسێنین، ئەمەش کاتێک درێسی وڵاتەکەمان لەبەردەکەین، لۆگۆی هەڵبژاردەکە لەسەر دڵمانە. کاتێکیش ئەنجامێکی باش بەدەست دێنین، ئەوا ئاڵای هەڵبژاردەکەمان. بە جیهان دەناسرێن. تا چ ڕادەیەک دەبێت ڕێز لە یاریزانانی ڕکابەر بگیرێت؟ دەبێت ڕێزگرتن و خۆشەویستی بەرامبەرەکەت لە پێش بردنەوە بێت، چونکە وەرزش بریتییە لە خۆشەویستی و ڕێزگرتن. ئایا جیاوازی چییە لە نێوان وەرزشی تاککەسی و وەرزشی بەکۆمەڵ، وەک یاریزانێکی تێنسی سەر میز؟ هەرچەندە من ئەو وەرزشەی دەیکەم وەرزشی تاکەکەسییە، خولایەکی منداڵی خۆم بوو. وەرزشی تاکەکەسی و وەرزشی بەکۆمەڵ جیاوازی هەیە لە بەهۆی ئامرازەکانەوە و یاساکانەوەش وەرشی تاکەکەسی کە دەیبەیتەوە تەنیا خۆت دەیبەیتەوە یانی تەنیا خۆت براوەی بەڵام وەرشی کۆمەڵکەسی کە دەیبەیتەوە هەموو تیمەکەت براوەیە. ئایا لەو کاتە کە دەستت بە یاری کردووە چ ئەنجامێکت باش بەدەستهێناوە تاوەکو ئێستا؟ بەڵێ توانیم دوو جار بەشداری پاڵەوانێتی نێودەوڵەتی بکەم، دەبڵی تیتی کۆندێندەر یەکەم جار لە وڵاتی ئوردن لە شاری عەمان، جاری دووەمیش لە لە کوردستان لە کوردستان لە شاری سلێمانی بەهۆی وەشتوانیم سپۆنسەر بکرێم لەلایەن کۆمپانیایکی عالمیەوە بیستمانە جگە لەو یارزانی تەنسیشی ئەسب سوارشی چۆن تێکەڵ کێشت لە بینی ئەم دوو وەرزشەدا ڕاستە من یارزانی تۆپ سەرمێزم بەڵام ئەس سواریش لەگە خوێنم تێکەر بووە بەهۆی ئەوەی ئەو ژینکە لەو ژینگەی لێ تا لێی تێدا گەورە بوومە، لە ئەسپسوارشدا خۆم بە سوارچاکێکی باش دەزانم. ئالیارتی تێنس چ وڵاتێک پێشەنگی ڕەزبەندی جیهانی گرتووە؟ بەڵێ، وڵاتی سین بە ڕەزبەندی یەکەم دێت، وڵاتی یابان بە ڕەزبەندی دووەم دێت و وڵاتی ئەڵمانیا بە ڕەزبەندی سێیەم دێت و کۆریای باکوور بە ڕەزبەندی چوارەم و سوید بە ڕەزبەندی پێنجەم. ئایا یاریزان پێویستە تەنها یاری بزانێت بۆ ئەوەی بەشداری پاڵەوانێتی ناو کەیان وەکو شتێکی نەخێر بۆ بەشداریکردن لە پاڵەوانێتیەکان یاسایەکان زۆر گرنگتر لەوەی لە یاریەکە بزانیت چونکە تۆ یا چا نەزانیت بەشداری پاڵانێت کەی نابێت زۆر سوپاس لەکەین پرۆگرامی وەرزشی لەگەڵ مان بوویت بەخێرات دووبارە بەخێراتنی بەڕێزت دەکەینەوە هیوای سەرکەوتنت بۆ دەخوازین ئایە کۆتایی دە هیت وتەیەکت هەیە پێشکەشمان بکەیت؟ خۆشحاڵ بووم لە یەکەم پرۆگرامی وەرزشی و لەگەڵتان بەشدار بووم هیوادارم سوودێکم گەیاندبێت و هیوادارم بەردەوام بن.